Meta niftħu ktieb f'idejna qajla nkunu nafu kemm ikun sar xogħol fuqu, ibda mid-disinn tal-qoxra sal-preżentazzjoni tal-kontenut fuq ġewwa. It-tim tal-sin naltaqa' ma' Pierre Portelli, disinjatur tal-kotba, sabiex jara b'għajnejh x'xogħol isir minn wara l-kwinti.
Is-setting tal-ktieb huwa importanti għaliex jgħin lill-qarrej isir parti mill-esperjenza tal-qari. L-idea li meta inti tħares lejn il-ktieb tħossok li huwa komdu għalik biex jinqara u anke jtik pjaċir bil-mod ta' kif inti qed tifhem il-kontenut tal-ktieb. Ovvjament, kull ktieb eh, għandu l-istorja tiegħu, kull ktieb huwa eh, dizinjat b'mod differenti. F'kuntest ta' kodba ta' tfal jiġi dizinjat b'mod, f'kuntest ta' kodba tal-adulti eh, jiġi dizinjat mod ieħor. Imma bażikament qed nitkellmu fuq l-idea ta' visual literacy, li bil-Malti nistgħu nsejħulha l-mod ta' kif jinqara l-viżwal. Dan il-mod jagħtik l-idea li inti tkun qed issir parti mill-esperjenza tal-qari. Jittieħdu ħafna konsiderazzjonijiet fir-rigward ta' setting tal-ktieb. Jekk jiena qed niddiżinja ktieb, Għall-adulti, hemm modi differenti ta' kif wieħed juża t-tipa, kif juża l-qies tat-tipa, kif jidher fuq il-paġna. bħala kontenut. Eh, Minn naħa ta' dizin, eh, il-ktib eh, jinvolvi ħafna elementi, il-mod ta' kif impoġġu il-margins, kif nużaw l-abjat tal-ktib f'kuntest ta' layout. Dawn ovvjament mhumiex affarijiet li bdew issa, imma Uritnihom mill-patrijiet li ovvjament li kienu jiddiżinjaw il-manuskritti fi żmien ir-Rinaxximent. Jekk huwa ktieb tal-adulti, jista' jiġi ppreżentat b'modi aktar forsi kreattivi fir-rigward ta' disinn kemm tal-qoxra u kif ukoll tal-kontenut tal-paġna ta' ġewwa. Nistgħu naraw kif il-layout tal-ktieb eh, huwa b'mod aktar komdu jiddependi mit-tip ta' tipa li tkun qed tintuża, mill-ispazju bejn linja u oħra, mill-mod ta' kif huma mpoġġin ehm, il-page numbers, mill-qies tat-tipa li nkunu ħanużaw. għal qies tal-ktieb partikolari u jibqa' sejjer għall-mod ta' kif ħa jkun il-legat finalment biex ikun inkunu qegħdin nippreżentaw prodott li l-qarrej jieħu pjaċir bih. Dawn huma kollha elementi żgħar li flimkien għalhekk aħna meta nitkellmu fuq disinn insejħulha visual literacy għaliex aħna nkunu qed nifmu il-mod ta' kif il-viżwali kun qed jaħdem. Eh, ovvjament, ehm, kull ehm, kull ktib eh, jirrikjedi eh, l-attenzjoni li inti trid tkun taf ehm, il-metodu jew il-proċess ta' kif ħajkun stampat. F'kuntest ta' kodba bil-kulur, fejn fuq video jintuża RGB, f'kuntest tagħna tal-istampar nużaw CMYK li huma l-erba' kuluri, cyan, magenta, yellow u black, li huma l-erba' kuluri li jintużaw fl-istampar. Allura f'dan il-mod aħna rridu nkunu ċerti li l-qarrej ikollu din l-esperjenza kompluta kemm min-naħa ta' disinn, kemm min-naħa ta' qoxra li żżomm il-ktieb flimkien li hija l-ewwel ħaġa li tiġbed l-għajn, imma kemm ukoll mill-esperjenza ta' qari. F'kuntest ta' letteratura kull ktieb jieħu forma differenti, jekk qed naraw kotba ta' poeżija jieħdu format mod,